Mäin Numm ass Corinne Kox, ech si Wënzer vun der Lëtzebuerger Musel, an zwar genau vu Réimech. Ech hunn de Betrib iwwerholl 2019 vu mengen Elteren, dem Laurent an dem Rita Kox. Wat ee vun eis kennt, ass, dass mer gären experimentéieren. Dat läit esou e bëssen an eiser Genetik. Dat heescht, Dir kënnt bei eis villes schmaachen. Mir hunn ganz vill verschidde Riefzorten, awer och verschidde Produiten. Dat heescht, mir maachen net just Wäin, mir maache ganz vill Crémant och. An da kënnt de Jus derbäi, mir maache Verjus. An zesumme mat enger Brasserie maache mer esouguer e Béier zesummen, wou och Drauwemoscht dra verschafft gëtt. Also ech war relativ kritesch schonn ëmmer gewiescht, och als Kand schonn, vis-à-vis vum Wäibau, esou wéi een am Wéngert schafft. Dat ass dat, wat, wéi ech dunn iwwerholl hu wou ech gesot hunn, okay, ech probéieren do eppes ze änneren. Mir sinn an engem ekonomesche System, mir musse vun deem liewe kënnen, dat heescht et muss finanziell sech rentéieren, awer gläichzäiteg wëll ech, datt mer am Wéngert wierklech mat der Natur schaffen, dat heescht en Ekosystem opbauen, net einfach alles raséieren, mee wierklech erëm Beem uplanzen, mir planze Rousen, mir planze Gewierzplanzen. Hei gesäit een och e gutt Beispill, wéi d'Rief eben an de Bam erop wiisst An dat ass e bëssen d'Zil och, dass d'Rief och e bësse Fräiheeten huet. A wat mer ebe wëssen, dat huet ee fréier vläicht e bëssen aneschters gesinn, dass wierklech eng Symbios do tëschent engem Bam an enger Rief an ech schwätzen am Fong vun deem Term vignes mariées. Et geet wierklech dorëm, dass d'Rief a sengem komplette Wuesstum an engem gesonde Buedem an engem gesonden Ekosystem wiisst. Klimawandel ass eng Realitéit. Dat heescht, mir planzen an de Wéngerten och Beem un, déi elo net esou ganz typesch sinn. Mir hunn zum Beispill Mandelbeem, mir hunn Aprikosebeem an da kënnt dann nach dobäi, datt mer doheem Kiwie stoen hunn. Déi sinn de Moment nach op der Südsäit, mee och déi wuesse bei eis, wéi wa se am Süde wieren. Dofir mir sinn am Fong Op der Musel hu mer dat perfekte Wieder fir vill verschidde Friichten. Bei de Kiwien ass et esou, dass mer genau dat selwecht hu wéi bei de Riewen, dass mer mol heiansdo méi, mol manner Kiwien hunn. Wann der ze vill sinn, da packe mer se net alleguerte selwer, da muss mer se verkafen. A soss, wann wierklech eng Mini-Récolte ass, dat ass awer mëttlerweil relativ rar, Dann ass se just fir de personelle Besoin do. D'Situatioun vum Lëtzebuerger Wéngert ass, mengen ech, net aneschters wéi an aner Géigenden och, dass ëmmer manner Jonker dee Beruff wëllen ausüben, gläichzäiteg awer och ëmmer méi Drock op de Produit Wäin ass. Dat heescht, et gëtt een de Wäin vill manner séier lass an doduerch wäert sech an der Zukunft zu Lëtzebuerg, wéi awer och an anere Géigende warscheinlech, déi Parzellen ëmmer méi verklengeren. Déi Wënzer, déi elo do sinn, mussen dat awer iergendwéi och e bëssen opfänken, well vun engem Dag op deen aner esou vill Fläche brach stoe loossen, dat ass geféierlech fir déi Flächen, déi elo nach an der Bewirtschaftung sinn. An dofir, do muss een elo e Kompromiss fannen an deemno wéi eben déi Flächen, déi da mat der Zäit ausfalen, datt déi iergendwéi op eng aner Weis genotzt.